Grazzi Elaine. Eżis ħbib tiegħi kollha, nixtieq nirringrazzjakom li qegħdin hawnhekk imma rrid nagħti ħajr speċjali lil fondazzjoni tiegħi, jiġifieri l-fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà. lilek, Dottor John Cachia, l-Kummissarju tas-Saħħa Mentali li dejjem, dejjem ikkollaborajna mill-aktar mill-qrib flimkien biex kemm jista' jkun nagħtu vuċi imma wkoll niġbdu l-attenzjoni ta' ċertu aspirazzjonijiet li għandna għal dan is-settur. Lil Mental Health Malta wkoll nirringrazzjahom. Il-Mental Health Platform, jiġifieri l-NGOs li f'pajjiżna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali, li wkoll ftit ilu, ftit ta' żmien ilu issa mhux ħażin, ġew flimkien fuq dil-platform li ġiet iffaċilitata mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà. Irrid imbagħad nirringrazzja lis-service users li qegħdin hawn u dawk li ltqajna magħhom matul is-snin u li Ħloqna dan l-ispazju sejf fejn setgħu jitkellmu f'dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom. U l-aħħar u mhux l-inqas lil Raisa Bartolo tal-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà li kienet qed tikkordina ħafna mix-xogħol propju biex wasalna għal dan ukoll ir-rapport li nittama li jkun ta' utilità kbira lill-awtoritajiet tagħna ħalli r-rakkomandazzjonijiet li hemm u mhux li vvintajnihom mhux vera, Dottor Cachia? madwar il-mejda imma smajna b'mod mill-iktar dirett proprju mis-service user stess. Nirrid nirringrazzjak ukoll, Onorevoli Dottor Godfrey Farrugia, li għalija inti naħseb inti l-unika parlamentari li hawn li jogħġbok li taqsam dan din il dal-mument magħna biex proprju wkoll tisma' ħalli nittamaw li wkoll twasslilna il-messaġġ. Irrid f'din l-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tas-Saħħa Mentali u Elaine qalet niċċelebraw. Iva għax m'għandniex minn xiex niddejqu, minn xiex nistgħu meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali u nixtieq li dan il-messaġġ li m'għandniex minn xiex niddejqu, minn xiex nistħu jasal f'kull rokna ta' Malta u Għawdex tagħna ħalla ħadd ma jħossu li jrid iżomm lura u ma jitkellimx dwar diffikultà li jista' jkollu ta' saħħa mentali. Dan huwa jum li llum qegħdin niċċelebraw, qed ningħaqdu mal-kumplament tad-dinja u qegħdin infakkru li hemm mal-450 miljun li qed tgħidilna l-World Health Organization. li huma affettwati bejn mental health problems u neurological disorders u wkoll qed jgħidulna li sal-2030 se tkun waħda mill-aktar kundizzjonijiet leading causes ta' fejn tidħol is-saħħa tagħna. Ġifieri mhux m'aħniex qed nitkellmu fuq persuna jew tnejn, qed nitkellmu anzi fuq persuna minn kull erba' persuni fid-dinja u aħna milqudin bl-istess mod, jiġifieri aħna Malta m'aħniex m'aħniex speċjali. Aktar b'sodisfazzjon ngħid li wkoll l-avveniment tal-lum qed jittella' bejn b'kollaborazzjoni sħiħa bejn il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid Għall-ġid tas-soċjetà, il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u wkoll il-Mental Health Network. U għal darb'oħra nerġa' nirringrazzjakom li qed nikkordinaw għax m'hemmx isbaħ li nkunu flimkien biex naħdmu ħalli nagħtu vuċi mill-iktar qawwija proprju f'dan il-mument fejn hemm bżonn li naħdmu bis-sħiħ ħalli kemm jista' jkun nipprevedu. Dan ir-rapport li qed jiġi mniedi llum, Huwa rapport li kif għedt ma sarx bejn erba' min-nies madwar mejda, imma kien b'eżerċizzju sħiħ flimkien mal, again, mal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. John Cachia, u wkoll l-awtoritajiet fis-settur, qed nara lil Dr. David Cassar hawnhekk ukoll li kien wieħed mill-persuni li ġie magħna anke f'day centres, imma l-iktar importanti kien li l-eżerċizzju li sar kien proprju biex nagħtu vuċi u nagħtu spazju li jkun safe ħalli s-service users infushom jitkellmu jitkellmu dwar il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. U allura hawn m'aħniex qegħdin ngħidu xi ħaġa li ġibna minn texts u rridu ninterpretawha imma qegħdin nisimgħu l-aqwa l-aqwa informazzjoni possibbli. Qegħdin hawn nagħtu l-aqwa informazzjoni possibbli għaliex ġejja proprju minn nies milquta. U naħseb li punt importanti li nixtieq niġbed l-attenzjoni għalih u li joħroġ tajjeb minn dan ir-rapport minn dak li smajna għaliex jien kelli x-xorti li nagħmel dis-sensiela wkoll ta' laqgħat fid-day centres kien, per eżempju, kemm għandna bżonn aktar ta' servizzi personalizzati għaż-żgħażagħ tagħna, żgħażagħ li jintlaqtu minn diffikultajiet ta' saħħa mentali. Imma ukoll qalulna li meta l-fatt li meta jagħlqu tmintax-il sena Jintefgħu fil-mainstream imbagħad, jiġifieri fil, jingħataw l-attenzjoni mal-adulti fil, jintefgħu, jitqiegħdu fil-mainstream. Hemmhekk qalulna li jixtiequ li jkun hemm qisha tranżizzjoni, li mhux mill-ewwel għax talaqt minn tax-il sena f'daqqa waħda ssib ruħek mal-kumplament. U allura naħseb li dan huwa punt mill-iktar importanti għaliex Jekk aħna nagħtu l-attenzjoni li hemm bżonn fuq iż-żgħażagħ, inkunu wkoll qegħdin nipprevedu u bit-tama li nkunu nistgħu ngħelbu ċertu ċertu sfidi li jiġu meta mbagħad meta ma nkunux qed tajna attenzjoni biżżejjed. U allura aħna f'dan ir-rapport qegħdin nipproponu li jkun hemm tranżizzjoni li tkun waħda mingħajr xkiel li ma tkunx bl-iskussjata, jiġifieri ma' tmintax-il sena tiġi mainstreamed imma li jkun hemm a transition li tkun armonjuża. Xi ħaġa oħra li huwa ta' sodisfazzjon kbir f'dan ir-rapport huwa li wkoll ġew ikkonsultati l-migrant-led NGO, NGOs. Għaliex dan huwa grupp f'pajjiżna u hawn nappella li ma noqogħdux nagħmlu bħall-ostrich indaħħlu rasna fir-ramel u naħsbu li qed ngħixu waħedna, dan huwa grupp l-qtgħa ta' pers umani bħalna li qed jgħixu fostna u li hemmhekk għandna diffikultajiet ta' saħħa mentali li ħafna drabi qegħdin jgħaddu mingħajr ma nagħtu kas biżżejjed, qisna nies aljenati bħallikieku qishom ma jeżistux u għandna bżonn ukoll hemmhekk na nagħtu nagħtu l-attenzjoni tagħna. Dan ir-rapport allura wkoll qed jiġbor fih dak li ntqal mill-migrant-led NGOs f'pajjiżna. Bla dubju ta' xejn, din is-sena il, Il-UN għażlet it-tema tas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol u bla dubju ta' xejn hija hija huwa settur li huwa ta' importanza kbira. Jiena rrid nieħu l-opportunità biex nappella lil min iħaddem biex ma jibżax, għax ħafna drabi tkun biża' għax ma jkollniex l-informazzjoni, ma jibżax li jiftaħ idejh u jiftaħ il-bieb tal-post tax-xogħol tiegħu għal persuni li għandhom dawn id-diffikultajiet ta' saħħa mentali, l-importanti, l-importanti li jkun jaf x'għandu jsir u allura nappella biex ikollna aktar sensibilizzazzjoni tal-postijiet tax-xogħol tagħna fejn tidħol is-saħħa mentali, mhux biss biex ikun hemm l-opportunità għal min għandu dawn id-diffikultajiet biex jaħdem imma wkoll biex nipprevedu għaliex aħna nafu li l-istress fuq ix-xogħol jista' jittrigerja diffikultajiet ta' saħħa mentali u allura għandna bżonn ikollna aktar sensibilizzar fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna għal dawn it-tip ta' diffikultajiet. Dawn mhumiex kundizzjonijiet li jagħżlu lin-nies. Din mhix kundizzjoni tagħżel in-nies skont il-wiċċ, skont il-ġeneru, jew skont xi kulur, jew jekk hux ħelu jew ikrah. Dawn huma kundizzjonijiet li nistgħu nkunu lkoll suġġetti għalihom u allura aktar ma nkunu sensibilizzati iktar nifhmu, iktar nifhmu ħaddieħor minn xiex jista' jkun għaddej. Bl-istess mod nappella lill-familjari ta' persuni li Jista' jkun huma milquta minn problemi ta' saħħa mentali. Biex ma jiddejqux, ejjew ħa nkissru l-istigma. U biex inkissru l-istigma hija billi nitkellmu, billi nersqu 'l quddiem. Tibżgħux tersqu 'l quddiem għall-għajnuna. Huwa mistenni li tersaq 'il quddiem għall-għajnuna u l-familji għandhom jinkoraġġixxu lill-persuna u jiffaċilitaw kemm jista' jkun biex il-persuna għażiża għalihom li tista' tkun qed tbati minn diffikultajiet tas-saħħa mentali ssib l-għajnuna fil-pront. Iktar ma nagħtu l-għajnuna fil-pront, iktar irraddbu l-isfidi li jista' jkollna quddiemna. U allura ma rridx intawwal iktar għaliex hemm ħafna diskussjoni interessanti ġejja u iktar nara importanza fid-diskussjoni speċjalment li se jqanqlu issa proprju nies milquta li huma service users milli nkompli nitkellem jien ħlief li nawgura Li nkomplu niftħu moħħna, nkomplu nagħrfu u nifhmu l-bżonn li nagħtu rispett lil persuni b'diffikultajiet ta' saħħa mentali, li nkomplu nagħtu inkoraġġiment biex min ikollu d-diffikultà jersaq 'il quddiem mingħajr ma jiddejjaq. Nappella lill-poplu Malti u Għawdxi biex nifhmu li dawn huma ħutna wkoll u li għandna d-dmir, għandna d-dmir u r-responsabilità li ma niġġudikawx, imma li nersqu nersqu viċin ħalli nagħtu dik l-id li aħna magħrufin li kapaċi nagħtu meta jkun hemm il-bżonnijiet ħalli ngħinu lil xulxin. Nirringrazzjakom.